Remezan aýy bu jennetiň derwezeleriniň açylýan, jähennemiň derwezeleriniň hem ýapylýan aýydyr. Muhammet pygamberimiz, Kim iman we umyt bilen Remezan aýynda agyz bekläp doga etse, onuň sylagyny umyt etmek bilen geçirse, Allatagalla ol adamyň ozal eden ähli günälerini bagyşlar diýip, ýetişdiripdir. Kalbyňy we bedeniňi arassalaýan mukaddes Remezan aýy musulmanlaryň hökmän agyz bekleýän aýydyr. Oraza tutmak her bir imanly üçin mukaddes bolan yslamyň bäş dynnyň biridir. Musulmanlaryň mukaddes kitabynyň hem hut şu aýda ýüze çykandygy aýdylýar. Remezan aýynyň başlanýan we gutarýan seneleri her ýyl tapawutlanýar. we otuz gün dowam edýär. Remezan aýynyň ahyrynda musulman imanlylar Gurban baýramyny belleýärler. Yslamda agyz beklemek düzgüni dünýädäki ähli dinleriňkiden iň berkidir. Orazanyň her güni iki döwre bölünýär, saklanmak döwri daňdandan agşama çenli dowam edýär. Bu döwürde iýip-içip ýa-da ýakyn gatnaşykda bolunmaýar. Günüň ilkinji şöhlelerinden öň ilkinji nahar, suhur, garaňkydan soň ikinji, iftar, iýilýär. Remezan aýynda suhur we iftar adaty ertirlik, günortanlyk we agşamlyk naharlaryny çalyşýarlar. Suhuryň mümkin boldugyça ir ýerine ýetirilmegi kabul edilýär, şonda Alla imanlylary sylaglaýar. Suhur köplenç çörek, ýumurtga, etli naharlar, täze gök önümler we miweler, ösümlik çaýy, we birnäçe stakan suwy öz içine alýar. Agşamlyk nahary agşam namazyndan soň, gün gözýetimiň aşagynda ýok bolanda iýilýär. Yftar köplenç hurma ýa-da süýt bilen başlaýar. Munda ösümlik çorbasy, towuk eti, gök önümler, miweler we sagdyn ýaglar iýilýär. Ýönekeý adamlaryň gündelik zerurlyklaryndan doly ýüz öwürmekleri musulmanlara öz imanlarynyň güýjüni görkezmäge mümkinçilik berýär diýip hasaplanýar. Musulmanlar agyz beklemekde öz zerurlyklaryny we hyjuwlaryny çäklendirmäge, ähli hapa pikirlerden we hereketlerden azat bolmaga çalyşýarlar. Remezan aýynyň çäklendirmelerini berjaý etmezlige rugsat berlen adamlar bar. Bularyň arasynda kämillik ýaşyna ýetmedikler, garrylar we agyz beklemäge çydap bilmeýän keselleri bolan adamlar, göwreli we emdirýän aýallar. Şeýle hem Remezan aýynda musulmanlar meýletin sadakalary sahylyk bilen paýlamalydyrlar. Bu aýa musulmanlar öňünden we düýpli taýýarlyk görüp başlaýarlar. Öýlerini düýpli arasalaýarlar, baýramçylyk naharlaryny bişirýärler we iň oňat eşiklerini geýýärler. Sadaka bermek hökmany däp hasaplanýar. Şeýdilende, adamyň agyz beklemekde goýberen ýalňyşlyklarynyň öwezi dolunýar diýip hasaplanýar. Bu ýagdaýda pul ýa-da iýmit gurban edilýär. Musulmanlaryň iň esasy baýramynyň biri bolan Gurban baýramy Mukaddes Remezan aýynda agyz beklemegiň soňky günüdir. Musulmanlara Remezan aýynyň nygmatlaryny başdan geçirmäge mümkinçilik döredendigi üçin Hudaýa şükür güni hökmünde hem oňa Gurban baýramy diýilýär. Musulmanlar Remezan aýynda agyz beklese, Alla Jennetde oňa rehimdarlyk eder diýip hasaplaýarlar. Gurban baýramynda iň oňat eşikleriňizi geýip, gowy dilegler etmek, soň bolsa maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen baýramçylyk saçagyna ýygnanmak adatydyr. Şeýle hem biri-biriňden ötünç soramak we sowgat bermek sogap hasaplanýar. Goý siziň tutan orazalaryňyz we beren sadakalaryňyz Alla dergähinde kabul bolsun!